Emma şu ertir izdiwac etýär-de şo gyz bilen, oam näme diýýär, Ol palan tarapyňyzdaky Hemsaýewa, o seni öwdi diýýär. O palan tarapyňdakylewa, seni ýamanlady diýýär. O palan tarapyňdakylewa diýýär, seň ene-ataňy ýamanlady, özüňe gowy diýip aýtdy diýýär. Şul iş, şu edýän işi bilen kyýamat gowja tutulýar-da şul adam. Şul adam hyýanat etýär. Şul adam ýa ozal dinden hewerejek ýa-da ýöne üzüljek bolup dur-da. La imana limen la amanata. Pygambarymyz aýdýar. Näme diýip amanat saklamaýar. Näme diýip halkyň syryny ýaýýar. Indi netije näme? Netije meň öz nazaryma. Saňa bir hakyl aýdyp bereýin. Halkyň içiniň derdiniň içinde gezip ber. Bir adam senden gelip sorasa, Palanyň ogly ýa palanyň gyzy näjere diýse, sen-de şony tanaýan bolsaň, ýöne bilýäň, şyl adam dili gowşak, sen öwseň-de, ýamanlasaň-da aýtjak, Aý, sen başga birinden sorasaň gowy boljak diýdäň, geçir agzyňy. Hökman aýtýarlar. Aýdanda näme işgally bar? Şo tarap bilen seň araňy bozýarlar. Mefsede-de şodur şu. Bozgakçylyk-da. Sen palan düýbündäki hemsä aýda. Emme tarafy tanymaýan bolsaň, gelip senden soraýan adam, tanýaňakda. Hä, palanymy? Ol-a, inşallah, gowudyr. Öz tanyşymdan-a bir görüp duran aýby ýok, hemmekiş-ä aýyp bilner. Inşallah, izdiwaja muşkili ýok, inşallah, işi muşkili ýok, o ýerde aýdyň. Meň öz nazaryma şu ýol şoda. Bir gysgaja hekaýa aýdaýyn Resulullah jandan goý derman teberrük bolun gysgaja. Bir wagt hezreti Omaryň gyzynyň adamsy aýrylypdyr. Gyzy dul galypdyr. Enemiz hazraty Hafsa. Hezreti Omaryň gyzy. Oňam hezreti Omar hezreti Ebu Bekr Sytdygyň ýanyna gelipdir, Meň gyzymy sen özüň ala diýipdir, nika gyýda, zenanaň et diýipdir. Hezreti Ebu Bekrin Sytdyk zat diýmändir, ne-hä, ne-mä, hiç zat. Oňa birnäçe wagt geçipdir, Hazreti Resul-i Ekrem hezreti Omaryň üstüne barypdyr, Gyzyňy men izdiwaç edeýin, alaýyn diýip. Izdiwaç edýär we musulmanlaryň enesi bolýar. Enemiz Hazreti Hafsa. Indi Ebu Bekr Sytdyk näme diýýär hezreti Omara? Eý Omar diýýär, sen ol gün geleňde men saňa zat diýen nädirin sen ne heýran galanlarsyň, şeýlemi? Hawa, ol-a diýýär sen gelmegiňden bir kepde öwünçäk hazreti Resuly Ekrem seň gyzyňy meň ýanymda agzady diýýär. Wiý, Resulullah seň gyzyňy agzap bärdi diýip aýtsam Pygambaryň syryn paş etdigim bolar, dilimi gaýym boldum diýýär. Ýogsa hoş habar kişiň? Ýogsa hoş habar kişiň? Resulullahyň syrryny pahş etmäýin diýip, dilime gaýym boldum. Şaýat Resulullah häzir şu syrrym paş bolmadan razy dä bolsun diýipdi. Ine gysgaja teberrük gürrüň. Musulman şeýle bolmaly. Dokuzlanjy. Öýlenjek dostlar. Täze öýlenen dostlar ýa öýlenenine wagt geçenler. Allah üçin türkmen doganjygyma bir zat aýtjak. Öýleneňden soňram işlemäne gideňde aňyrsy bir aýdan geçirmän zenanaň ýanyna ýa gel ýa zenanaň ýanyňdan äkit. Näme diýip, zenanlar täze toý edipdir. Gelýär üç aýdan ýene bir gün gelýär, ýene üç aý gitýär. Ýene gelýär, ýene üç aý gitýär. Zindigimi şu? Dinde ýok zat bu. Musulmançylykda bolmaly zat däl bu. Ýa zenanaň Alla öýt, we alkyşlaň, işleýän puluň eliňe gelmeýär. Gelmese gelmesin. Aslynda eliňe zat galmasa galmaly. Şu taýda zenanaň bilen çörek, suw iç, ýaşa-da näme. Ýogsa-da gel obaňda çörek suw iç zenanaň ýanynda bol. Aňyrsy bir aý, aňyrsy kyrk gün. Üstünden geçeýin wagt az, on ýylanjy. On ýylanjy-da üstünden geçibermeli ýüwürdiň. Din, ybadat, dünýe üçin etmeli däldir. Ýagny näme? Ýagny işi. Işiň oňsa ybadat etjek, işiň oňmasa ybadat etjek däl. Hudaýyň ýokuş görýän adamsydyr şul adamlar. Kuranda bar, Ve minen nasi men ya'budullaha ala harf, şert bilen ybadet et diýýär. Işi oňsa ybadet etjekden, işi oňmasa ybadet etjekkäden. Hudaýyň ýigrenýän adamsydyr, o jüre bolmaly däldir. On mirlenji, ýene iki sanjak gysgaja bilen. Kän oglan, gelin, gyz, adamlaň soragy bar, bu bir sorag bu. Ahunjan biz käde bir aý käde bir hepde käde bir ýyl ybadatymyzdan lezzet tapmaýas diýýä. Ajap men zikrimden ybadatymdan ozal lezzet tapýardym diýýä. Indi asla näme okuyanymy bilemok diýýä. Ýek awwalky jogaby. Awwelena şaýat bir günäden bolsun. Bula beter bolsa bolamaly gaty muhimda. Oham näme etmeli? O hemmämiz günäkär. Bir pikir et bir häý palan günädendir. Lep Hudaý tarapdan şony hakyl berilýärse. Kän estagfirullah aýt. Ýogsada özüň wujudyň menen inşalla görnüp duran etmişim ýok diýänsiň. Ol Hudaý Taala tarapdan şaýatly ymtyhan bolsun. Ýagny adama kynçylykly düşmeýän ymtyhan, Hudaýyň ymtyhany we musulmandan kädi ybadatynyň lezzetini aýyrýar. Baý, poý, men-ä näme okyp duramdy bilemok diýip ybadatyny äpberýärmi ýa äpbermeýärmi? Bu hemme kişide bolýandyr. Işan, pir, ahun, garaçy, hatda Hezreti Omar dada şu gürrüňi aýdypdyr. O gürrüňlere girseň uzag bolup gitjekdir. Käwagt adam ybadatdan ýaltansa, lezzet almasa, diýip özleriniň gürrüňleri bar. Ulakan sahabalaryň. Indi men gysgarak geçeýin, ybadatdan lezzet almasaň, ýa günädendir, ýa-da Hudaýyň ymtahanydyr. Ogam, jany Hudaý, ony bol, Hudaýa men ybadatdan gaçamaýyn, dogasy haşam. Hudaýa men gapyňdan gidamaýyn, Hudaýa meni gapyňdan aýyrma, ybadatyň lezzetini ber maňa diýip diläp gelýär. Ine, şuň içinde bir gürrüň bar, waswasa. Bir toparlar iman, Hudaý, kyýamat, pygamber bardy, mydam pikirleri weswesede. Özlerinden narahat, hiç kime-de aýtyp bilenaklar. Eý, jemaat, pygamberimiz şuň jogabynda näme diýýär? Awejetumuhu? Galu, nam. Gale, zäke sarihul iman, rawahu Muslim. Pygamberimiz aýdypdyr, bir adamyň ýüregine waswasa düşse, hakykat musulmandyr şo diýipdir. E, men aýdýan waswasa düşýär diýen ýene-de näjüre bolýar musulman diýip, şo ýürekde iman bar bolansoň şeýtan käde waswasa oklaýar. Hudaý falan falan, pygambar falan falan, sen öleňde falan falan, nä iman bar bolansoň şoňa zähmet çekýär. Aýyrmaň ýoly näme? Bir keleme. La ilaha illallah, amantu billah. Tamam boldy. Waswasa gelse, namazyň daşynda Lä ilähe illallah, ämentu bille. Şony aýtsaňma, bir süýşge çakmaýaňmy? Bir süýşge çakaňda ot jady bolýa. Şoň üstüne bir liwan suw guýsaň näme bolýa? Belli-de, şo durşuna sönýä, tamam bolýa-da. Şondan-da beter şony söndürýä-de şo waswasany. Ýene şo waswasa gelse, ýene şony aýt. Lä ilähe illallah, ämentu bille. Lä ilähe illallah ämentu billah. Lä ilähe illallah ämentu billah. Lä ilähe habasyň bärde bolsa. Lä ilähe illallah ämentu billah. Ahyrky jassa o da bir ýeňiljek towsiýe. Gezip ýören ýeriňde, işläp ýören ýeriňizde, her işde bolsaňyz, heftede hepdäni geçirmäni Allaň dostlary, Hudaýyň dostlary bilen Şolaň mejlisleri, şolaň oturşyklary, şolaň ýallaryna barmak, şolar bilen gülüşmek, her ýagdaý, haýyr-dogasyny almak. Heý, jemaat! Gadym patyşalar barmyşdyk. Ogrynçäk kädi eginbaşlaryny çykaryp, wezir-wekillerine aýtýarmyşdyk-da, Men palan ahunyň, öwlüýäň, teberrugyň ýanyna barýan, palan piriň ýanyna barýan, gelerin bäş-alty sagatdan diýip, ogrynçäçik-de gije-de ýa gündiz-de şoň oturjagynda baryp, Gözlerinden ýaş akdyryp, Maňa haýyr-doga edewer, maňa nesihat edewer, maňa himmet edewer, maňa haýyr-doga edewer diýip, ýanlarynda oturýan müşdikler. Oň olaň haýyr-dogasyny alyp, Bar oglan gaýrat et, patyşalygyň menen bol, millete hyzmat et diýip, ýene ogryn içersinden çykyp, bir patyşalygyna oturýan müşdikler. Hudaýyň dostlarynyň ýanyna baryp oturmak ak gow adamlaryň üstünden gelýän ýoldur. Hudaý iki dünýäňizi abat etsin. Nygaz edep bilen oturdyňyz Hudaý tamam günäleňiz magfyrat etsin Hudaý öýlüňizi dünýäňizi gabryňyzy kyýamatyňyzy nurdan doly etsin inşaly kyýamat gününde dünýe ahyr saadet nesip edip kyýamat gününde Hazreti Resul-i Ekrem gözümiziň nury başymyzyň täji beşeriýetde insanyýetde Hoşahlaklykda, ybadatda, Hudaýdan gorkmada tek bolan beýik ynsan Muhammet Resulullah aleýhissalatu wessalamyň şefaaty nesip edip, töwreginde gülüp oturmak hemmämize nesip etsin inşaallah. Hudaý Taala eziz Watanymyzda iman, emniýet, mähebbet, ittihat berkarar bolup, bütin musulmanlar-da abadanlyk, mähebbetde ýaşasyn inşaallah.

Ötünlimiz bilen, il-günümiz bilen, Watanymyz bilen haýyr-doga edeýliň. Alladan gaty umydwardyr. Inşallah bu dogaly ýerde durmaz inşallah.